Varhoma ku avanyisa ka vuntshevo. Loko swi ri tano, xana hi ta ku yini? Xana hi ta ya emahlweni hi dyoha leswaku tintswalo ti andza xana? Ni swintsanana. Hina hi feke hi tlhelo ra ku dyoha, xana hi nga ha hanyela yini eku dyoheni xana? Xana a mi tivi leswaku hina hinkwerhu lava khuvuleriweke eka Kriste Yesu hi khuvuleriwe ku fa ka yena xana? Loko swi ri tano, Hi ku khuvuleriwa ku fa ka yena, hi lahliwile na yena, leswaku ku kotisa leswi Kreste a pfuxiweke exikarhi ka vafi hi matimba yo kwetsima ya Tatana, na hina hi ta hanya hi mukhuva lowuntshwa. Hikuva loko hi milelanile na yena hi ku fa hi rifu leri fanaka ni ra yena, nakona hi ta va tano loko hi pfuka eku feni hi ku pfuka loku fanaka ni ku pfuka ka yena. Leswi hi swi tivaka hi leswaku munhu wa hina wa khale u vambiwile na Kreste exihambanweni leswaku matimba ya munhu loyi wa ku dyoha ma herisiwa, ni leswaku hi ta ka hi nga ha vi mahlonga ya ku dyoha, hikuva munhu loyi a feke u tshunxiwile ematimbeni ya ku dyoha. Loko hi file na Kreste, hi pfumela leswaku hi ta hanya na yena. Naswona hi tiva leswaku leswi Kreste a pfukeke exikarhi ka vafi, a nga ka a nga ha fi kambe, ni rifu a ra ha ri ni matimba ehenhla ka yena. Ku fa ka yena a ku ri ku fa hi tlhelo ra ku dyoha, kan'we swi va swi herile. Kutani vutomi lebyi a hanyaka byona sweswi u hanyela Xikwembu. Hi mukhuva wolowo, na n'wina tivoneni mi ri lava feke hi tlhelo ra ku dyoha, kutani mi ri lava hanyelaka Xikwembu eka Kreste Yesu. Loko swi ri tano, ku dyoha ku nga ha tshuki ku fuma emirini wa n'wina lowu faka, leswaku mi nga ha yi hi ku navela ka wona. Mi nga ha nyiketi swirho swa n'wina eku dyoheni, mi nga ha swi tirhisi ku endla leswo homboloka, kambe tinyiketeni eka Xikwembu tanihi vanhu lava hanyaka, lava humeke exikarhi ka vafi, kutani mi nyiketa swirho swa n'wina eka Xikwembu. mi swi tirhisa ku endla leswo lulama. Ku dyoha ku nga ha mi fumi, hikuva a mi le hansi ka nawu kambe mi le hansi ka tintswalo. Kutani ke, xana hi ta dyoha hi leswi hi nga riki ehansi ka nawu kambe hi ri ehansi ka tintswalo xana? Ni swintsanana! Xana a mi tivi leswaku loko mi tinyiketa ku tirhela un'wana ni ku n'wi yingisa, mi mahlonga ya loyi mi n'wi yingisaka xana? Hambi mahlonga ya ku dyoha loku yisaka eku feni, hambi mahlonga ya ku yingisa loku yisaka eku lulameni, kambe a ku khensiwe Xikwembu, hikuva n'wina lava khale a mi ri mahlonga ya ku dyoha, sweswi mi yingisile hi mbilu hinkwayo ntiyiso wa dyondzo leyi mi yi kumeke, kutani mi tshunxiwile eku dyoheni, mi va mi hundzuka mahlonga ya ku lulama. Ndzi tirhisa mavulavulelo ya vanhu, hikuva, hi ntumbuluko, mi vanhu lava tsaneke! Ku fana ni leswi khale a mi nyiketile swirho swa n'wina ku va mahlonga ya thyaka ni ya ku homboloka leswaku mi endla leswo homboloka ha swona, sweswi nyiketani swirho swa n'wina ku va mahlonga ya ku lulama leswaku mi endla leswi tengeke ha swona. Hikuva loko ma ha ri mahlonga ya ku dyoha, a mi tshunxiwile hi tlhelo ra ku lulama. Xana a mi tshovela yini eminkarhini yoleyo? hi ku endla swilo leswi sweswi swi mi khomisaka tingana xana? Hikuva makumu ya swona i rifu. Kambe sweswi mi tshunxiwile eku dyoheni, mi hundzukile emahlonga ya Xikwembu. Kutani mihandzu leyi mi yi tshovelaka sweswi yi mi yisa eku tengeni. Eku heteleleni mi ta kuma vutomi lebyi nga heriki. Hikuva ku dyoha ka hakela, hakelo ya kona i rifu. Kambe nyiko leyi nyikiwaka ntsena leyi humaka eka Xikwembu i vutomi lebyi nga heriki, ha Kreste Yesu Hosi ya hina.